Красноармейски районӗнчи туса ялӗ ултҫӗр ҫул тултарчӗ. Ултӑ ӗмӗр хушшинче вӑл мӗнле аталанса пынине уявра пӗтӗмлетрӗҫ. Ял ҫуралнӑ кунӗ тӗлне урамсене тирпейленӗ, ҫуртсен таврашне илемлетнӗ. Уяв лапамне халӑх йышлӑ пухӑннӑ. Кунта ҫуралса ӳснӗ, халӗ ҫӗршывӑн тӗрлӗ кӗтесӗнче пурӑнакансем чылайӑн килнӗ. Тусай Упи ял тӑрӑхне кӗрет. Кунта ҫынсене пурӑнма лайӑх майсем туса панӑ. Фельдшерпа акушер пункчӗ, шкул, ача сачӗ, культура керменӗ, библиотека пур. Досаева хуҫалӑх чылай ҫына ӗҫпе тивӗҫтерсе тӑрать. Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫине кунтан ҫӗр тӑхӑр вун виҫӗ ҫын тухса кайнӑ. Вӗсенчен ҫуррине яхӑн таврӑнайман. Пухӑннисем паттӑрсене асӑнса лартнӑ палӑк умне чечексем хучӗҫ. Ял уявӗнче ӑмӑртусем иртрӗҫ, ал ӗҫӗсен куравне йӗркеленӗ. Тусай ялӗн историйӗ пуян. Унӑн авалхи кун-ҫулне вырӑнти артистсем кӑтартса пачӗҫ. ҫырма пуҫне тухмалла. Ял историне Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫин ветеранӗ Михаил Прохоров тӗпченӗ. Кун пирки вӑл «Хӑлату» ятлӑ кӗнекере ҫырса кӑтартнӑ, издание пӗлтӗр пахаланӑ. Вӑл каланӑ тӑрӑх, ҫакӑнта Атӑлҫи пӑлхар чӑвашӗсем пурӑннӑ. Вӗсем кунти ҫырмана тарса килнӗ те пурӑнма пуҫланӑ. Ҫак ҫырма вӗҫӗнче кунта ӗнтӗ тавраллах вӑрман пулнӑ. Ҫак ҫырма вӗҫӗнчи лапамра Малтан пӗрремӗш хутӗнче шалашсем, ӳплесем туса ҫавӑнта пурӑнма тытӑнаҫҫӗ. Кайран пӗчӗккӗн ҫывӑхри йывӑҫсене касса, вӑрмана касса хӑйсене валли ҫӗр акмалли, тырпул акмалли уҫӑ вырӑн тӑваҫҫӗ. Хӑйсем вара ӗмӗрех ҫав ҫырма вӗҫӗнче пурӑнма мар, хӑйсене валли лайӑх йӗркеллӗ, ҫирӗплетнӗ, хӳтӗлӗх лайӑх вырӑн пултӑр тесе ҫак Тӳпене халь эпир тӑракан вырӑна пӗтӗмпе хӑйсен вӑйӗпеле, кӗреҫепе чавса, наҫилккӑсемпе ҫӗрле йӑтса, икайккине йӑтса вара ҫак вырӑна халь эпир ҫак вырӑна тӳремлетеҫҫӗ. Ҫынсем тӑшманта пынасран йӗри-тавра юман юпасене шӗвӗртсе лартса тухнӑ. Ҫак вырӑна хулаш тенӗ. Кунта археологсем тӑтӑшах тӗпчевсем ирттернӗ. Вӗсем ҫынсем ӗлӗк-авалах пурӑннине ҫирӗплетнӗ. Ҫӗрайӗнче пӗрси кӗл, тепӗрси тӑм пулнине асӑрханӑ. Археологсем ҫавна чухне хам та ку вӑхӑтра, вӑл вӑхӑтра кунта пулнӑ, курнӑ вӑл вӗсем мӗнле чавса мӗн тупнисене. Ҫырман куйӗнче ҫакӑнта питӗ нумай куршак, чӳлмек, ванчӑккисем тупрӗҫ. Вӗсем халь те выртаҫҫӗ унта. Вот. Унта, значит, пурӑнакан ҫынсем вӑл вӑхӑтра тӑм чӳлмексем, посуда пеккисем тума пӗлнӗ. Вӑхӑт иртнӗҫемӗн пурнӑҫлӑ планлӑ йыш ӳссе пынӑ. Кунтан ҫухрӑмра тепӗр ял йӗркеленӗ, ӑна Тусай ят панӑ. Ку вырӑнтан ҫынсем саланнӑ, хулаш сӑмах манӑҫа тухнӑ. Ӑна халӗ Хулату ҫырми теҫҫӗ. Халӗ Упи ял тӑрӑхӗнче сакӑр ял, вӗсенче икӗ пин те ултӑ ҫын пурӑнать. Ҫулталӑк пуҫланнӑранпа вун ҫичӗ ача ҫуралнӑ. Апла ялсен малашлӑхӗ пур. Уяв халӑхсӑр пымасть. Паянхи уява эпир питӗ савӑнатпӑр. Халӑх йышлӑ килнӗ, халӑхсӑр уяв пымасть ҫул. Ҫавӑнпа эпир паянхи уявпа питӗ кӑмӑллӑ тӑрса юлатпӑр. Пирӗн ҫакӑн пек уяв туса илнӗ нихҫан та пулса иртмен. ҫавӑн пек пысӑк праздник туса ирттернӗшӗн ял халӑхне ӗҫлекен коллектива, художественнӑй артистсене пурне те тав тӑватпӑр. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алена Алексеева, Юрий Васильев.